Ýyldyzlarymyz bu günler näme edýärler? Begler we Gülälekden gyzykly sahna arkalary. Klip pursatynda gurnalan gyzykly söhbetdeşlikler. Zastavit edip meni meşgul eden ýaly-la ejem. Nähili polonca arkaýyn aýdyp bilýän. Mekan Ataýew Aşgabat agşamlarynda Hemmesi we ondan hem köpüsi az wagtdan ýegişlenme sowgadynda.
Her hepdäniň reňkli täzeliklerini özünde jemleýän ýekşenbe sowgadynyň adyndan ähliňize salam. Ýaýlymyň başynda sungat älemindäki täzelikler bilen gysgaça tanyş bolalyň.
Sungat älemi ýene reňkli hepdäni yza galdyrdy. Geçen hepde sungat äleminde näme täzelikler bolduka? Reňkli hepdäň başyny reňkli klip bilen başlaýarys. Durdy Durdyýew, Täze ýüz. We kar villadan razy men. Ýanymda bolsaň razy men yeah Söýdüm gözüňde göremde jady men.
Eldar Ahmedow geçen hepdämizi şeýle aýdym bilen reňklendiripdir. Meni terk etdiň bu aýralyk ýaman. Özüme ýer tapyp bilem oglan Senden soňra hiç özüme gelmedim Batyr Hoşdurdyýew bu gezek Oglum aýdym bilen ýaýlymda, klipde bolsa ýaşajyk ýyldyz Emir Öwezow. Arkama at galar meniň, bilime güýç geler meniň, boş ýerlerim dolar meniň, gel oglum, gel oglum.

Allo aýdymy.
TikTok platformasynda gysga wagtyň içinde Gulplajak aýdymy bilen meşhurlyk gazanan, şeýle hem ýurdumyzyň ýaş ýyldyzlary bolan Begler Nurberdiýew we Gülälek Gulmyradowadan gyzykly sahna arkalary.
Geçen günlerimizde Begler Nurberdiýewiň we Gülälek Gulmyradowanyň täze klipiniň backstage'ine myhman bolduk we gyzykly pursatlary şekile geçirdik. Klip pursatynda ýaş ýyldyzlarymyz bilen şeýle söhbetdeşlik gurnadyk. Günlük tertiňiz barada aýdyp beräýseňiz? Günlük tertibim ýedi otuzda gönelip durýan. Ondan soň günäň zawtrag edinýäň, soň köplenç angliski. Günüm şeýdip başlaýar. Obed edinimizden soň ýa bolsa işlemez ýogsamam edil bu günler gyzgynda mümkin boldugyndan çykmazlyga çalyşýas hawa. Men bir gün öňünden zamýatka belleýän her günki etjek işimi po planu. Fotosessiýa bolsa fotosessiýamy edýän. Klip bolsa klibime gidýän, toýum bolsa toýuma gidýän, aýny şekil. Köplenç boş wagtymam studiýada geçirýän. Bir zady ýitireňizde, gözleýäňizmi ýa täzesini alýaňyz? Gözleýän men.
Gaty gowy görýän zadymy. E, ýitirýän zadyňa bagly. Hakykatdanam şony gözläňňe degýän bolsa, täzesini alman. garaşýan. Siziň kontaktyňyzda iň üýtgeşik atly ýazylan bamy? Mende hemme kişi kakştyk ýazylan. Näme iş edýän bolsa şonsy bar boldy. Olar ýaly gülkünç prikol zat ýok. Bir sapar şeýle bir waka boldy. Biriniň adyny bilmedim we meň nomerymy aldy. Menem oň nomeryny bellemeli bolýan. Onda oň bilýän daşyndakylar oňa açara dakylýan diýýärler. Men adyny bilemok. Onda özünden soramanam birhili gelşiksiz gördüm. Nomeryny soň bellejek bolupdy. Şeý diýip bellemeli bolupdyryn. Brylokmy? Ýok, açara dakylýan diýip belledim. Öz ýüzüňizde üýtgedesiňiz gelýän zat barmy? Ýok.
Üýtgedemogam şoň üçin. Ýok.
Özüňizde halamaýan häsiýetiňiz barmy? Halamaýan zadym çesnostim. Slişkom çesno bolsaňam gowy däl-le. Gowy dälmi? Gowy däl ýerleri bar. Azajyk hitrstwa-da gerek-dä adama. Ylalaşýan.
Meň ynanjaňlygym. A halaýan häsiýetiňiz. Adamkärçiligim halaýan. Öz özüňe şeý diýäýseň. Wow!
Öz özüňe. No, çesno otwet-da. Biriniň göwnüne degmezlige çalyşýan. Şol meň göwnüme degäýende-de şo degmezlige çalyşýan o. Begleri bir söz bilen aýdyp bilersiňmi? Ketçap.
Özdiýenlik. Ot.
Ýok gowy ylalaşýan men. Ýok gowy ol prinsipi. Hawa. Öz diýeni bolmak. Adamyň prinsipi bolýar da öz prinsipleň bolýar. Edil hemme zatda däl kanyşna ýöne. A Gülälegi bir söz bilen aýtmaly bolsa? Eý Gülälek diýeňde bara bir hemişe şadyýan bir gözüňe gelýär. Pozitiw. Pozitiw no. Özem kän diýýär zatlary diýýär. Agyrlaşdyrmaly däl diňe hemme zady ýeňilleşdirmeli hawa. Meşhur bolaňyza itergi beren zat näme? Ejem.
Zastawic edip meni meşhur eden ýaly la ejem. Sag bolsun Allah razy bolsun. Maşgalamyzyň goldawy mukaddim. Media ulgamynda paýlaşmadyk gizlin talandyňyz bamy? Meňki tans.
Şu klipde nesip bolsa ýüze çykýar ol. Gizli Instagram.
Aslynda paýlaşmandym, ýöne men dutar bagşy hünärini gutardym. Hawa, dutar çalyp bilýän. Nätdiňä meni?
Hawa.
Gatnadym.
Senem çalyp bilýäňmi? Iň gowy görýän aktýoryňyz? Daniel Radcliffe, Garri Potter. Leonardo DiKaprio. Ýyldyzyňyz näme? Seňki?
Rak.
Kozirok.
Goroskoplara ynanýaňyzmy? Men ynanýan.
Ýok, ynanamok men. Sebäp?
Şol bir wagtda ýa haýsy ýyldyza degişli adamlaň hemmesi üçin bir fakt dogry bolup bilmeýär diýip pikir edýän men. Her adamyň öz bolşy bar. A siz näme üçin ynanýaňyz? Žizniňde gabat gelen suçi bolsa ynanyp bolýa. Bollam şolar ýaly. Ýagny gowy zatlara aýtsyn ynanýan diýýäňizda. Hawa gowy bolsa ynanýan gowy däl bolsa tipa ýa ne weri bolýa srazu. Şu wagta çenli alan iň gowy sowgadyňyz? Pomoýmy şo iň gowy sowgadym öýdýän bara. Hemme ýerde hemme interwýuda aýtdym öýdýän şony. Doganym namaz elbisesi hediýe etmişdi hany. Iň gowy görýänim şu. Meň ýadyma düşýär, iki müň on ýedinji ýylda bir kitaby okamak üçin kitaphana gatnapdym. Özüm tapyp bilmedim, satyn aljak boldum. Onsoň iki müň on sekizinji ýylda üstünden iki-üç aý geçipdi, doglan günümdi. Şonda doganym şu kitaby maňa sowgat beripdi. Ana, şol gaty üýtgeşik boldy meň üçin. Gymmat pul şu adam bar şu kitapdan. A kitabyň adyny aýdyp bilersiňizmi? Ýok, adyny soramaý, ýöne soragyňa jogap bermän. Siziň pikiriňizçe hit näme? E, hit ony biz kesgitlemeýäs, ony halk kesgitleýär. Emma başdaky sanlarymyzdan ýadyňyzda bolsa instagram sahypaňyzda ýakynda ýüz prosent hit aýdym gelýär diýip goýupdyňyz. Käbir işler bolýar, hakykatdanam. Köp adam diýýärdi, aý bilip bolanok, ýöne üstünde. Biz bildiga ýöne şu şu gezek. Men ynandym.
Boldy bildik diýmäli ýöne şeýle bir ynandyk hem garaşdyk. Öňünden şu wagtky çykýan adamlaryň görýän roliklarynyň ssenariýasy intäk aýdymy çykmaka taýynlapdyk Gülälek bilen. Şoň üçin ol Azabyň ýerine düşmegi bolýar hit bolan. Beýler, indi siziň pikiriňizçe şo ýüz prosent hit bolar diýen aýdymyňyz has gowy diňlendimi ýa häzirki gulplajak aýdymyňyz? Birinji men şol aýdyma klip çykarmakçydym, ýöne aýdymyň şu klipdaky wersiýasy intäk diňleýjilerimiz diňläp görenok. Hem integem şony soraýarlar, näme üçin diýýär biziň gören roligimizdaky şojagaz ýeri biziň diňlän aýdymymyzyň içinde ýok diýýär. Aslynda olar üçin bir surpriz ýalyk. Surpriz. Owo.
Aýdym we klip barada nämeler aýdyp bilersiňiz? Klibi Legendy Prozy na klibini düşürýär. Hakyky düşürip ýurkagam geldiňiz. Saz, sözi özüm düzüpdim. Nähilek bolanda arkaýyn aýdyp bilýän. Hem nähilek oň plýus taraplary bar. Aýdymy özüň düzmekligiň nämeden arkaýyn. Şol aýdyma garantiýa geçip bilýäň. Belki tutman biler, belki diňlenilmän biler ýöne o taýda öz içiňden gelýän bir duýgyňy sen açyp görkezýäň birinjiden. Ikinjiden hiç ýerden alynmadyklygyny şol biziňkileriň arasyndaky esasy problema-da şo ogurlyk aýdym diýip-le men arkaýyn gürläp bilýän. Eger tapyp bilýän bolsalar sözleriň özüňki.
Ýaýlymymyzy reňkli hepdämize gyzykly söhbetdeşligini goşan sungat äleminiň ýyldyzy Mekan Ataýew bilen dowam edýäs.
Geçen günlerimizde Aşgabat agşamlarynda ýyldyz aýdymçy Mekan Ataýewe şeýle gabat geldik.
Salam. Bu günler näme täzelik edýäňiz? Täzelik nesip edenden gowy-gowy täzelikler gelýär üýtgeşik. Diňleýjilerimize sýurpriz bolsun. Gowy-gowy täzeliklerimiz bar nesip bolsa. Ony çykandan soň görseler gyzykly bolsa. Üns berýäs welin diňe üýtgeşik täzelikler bilen ekranda. Energiýany nirden alýaňyz? Energiýany howadan. Bu tebigy mende umuman her kimem energiçni zat diýýär ýöne Hudaýa şükür. Hökman bir ýerden alamok ol sebäbi ol adama berlen bolmaly la düşünýäň. Ony energiçni bolaýyn diýibem bolup bolmaýamok aýdýan men. Ýakynda Bom Bom klipiňiz ýaly has üýtgeşik klipe garaşmalymy? Nesip bolsa ondanam gowy klip gelýär inşallah. Ondanam üýtgeşjek klip gelýär nesip bolsa. Diňleýjilerimiň göwnüne ýarar diýip umyt edýän. Ýadyňyzda bolsa geçen bölümlerimizde goýduň arada aýdymyňyz Şamyrat Orazowyň Sende derman aýdymyna meňzeýändigini aýdyp geçipdik. Şamyrat bolsa. Aý bilmedim ony. Meň çykaran wagtymy göräýme sen ony. E, neme-dä aranžirowka edýän içimiz bir bolany üçin. Diýdi.
A siz muňa nähili garaýaňyz? Sebäbi aýdymyň bar-a, aýdym diýilýän zadyň ritmlary meňzäp biler. Öň Humar aýdym üçin hem şun ýaly gürrüň bolup geçipdi. Daşary ýurda aýdym eýle-beýle. Sebäbi aýdymyň ritmi meňzeş bolup biler. Aýdymyň Meselem, garmoniýasy meňzeş bolubiler, akkordlary meňzeş bolubiler aýdymyň. Ýöne, ýaňky men siziň diýýän aýdymyňyzy bilýän, ol aýdymy menem diňleýädim, Şamyradyň ýaňky Senne, senne, senne o, Goýduň meňki gözüm arada, ikisiniň ol ýerle gök ýaly oň ol neme motiwam. Ýöne ikisiniň garmoniýasy, ritm gabat gelip biler, sebäbi aýdym, lýuboý aýdymam bir-birine meňzeş bolubilýär. Bir ritm, meselem, bir ritmde on-ýigrimi aýdymam bolubiler. Ony diýjek bolsaň meselem, Hany aýt ýatlaýaňmy senem meni diýip bir aýdym aýtdym men. Yhlas Dadaýewiň aýdymy. Şol aýdym Hany aý gyz men seni söýýäne, seň ugruň dotly köýnek geýýän. Azat aýtjak ýa. Indi motiwem meňzeş bolubiler, garmoniýa-da meňzeş bolubiler. Ýöne idil on ýalam meňzeş däl ýöne. Şamyrat Oraz belläp geçdi, biziň sazymyzy ýazýan oglan bir diýdi. Ony Wepa Sary ýazdy. Wepa Sary Hajym ýazdy. Hajym saňa ullakan salam. Şu taýda suratyny goýuň-ow, Wepa Saryň. Diýjek bolýanym, aranžirowçynyň öz poçerki bolýar, meňzeş. Birine sowgat bermeli bolsa, nämä görä saýlardyňyz? Sowgat bermeli bolsa.
Mysal üçin, Wepa Saryfa sowgat bermeli bolsa, nämesine görä saýlardyň? Hä, Wepaň häsiýetine görä. Sebäbi men, meselem, Wepa, Wepa hajy bilen işleşip ýörün-ä. Men, meselem, Wepa haja Namalyk bersem, tesbi bersem gowarar. Siziň pikiriňizçe, meşhurlygyň gowy taraplary näme? Meşhurlygyň plýus taraplary, eden azabyň ýerine gowuşdygy. Meselem, men özüm aýdymlarymyň sazyny, zadynam özüm işleýän. Albomyň aýdymynyň sazynam bile, Wepa Sary bilen bile, ýöne toýda aýtýan aýdymlarymyň hemmesini, hemmesini diýen ýaly özüm işleýän. Ondan şonuň üçin gije-gündiz ýatamok. Ondan şu azabyň ýerine gowuşdy diýip, Men hasap edýän iň şeýle hem üstünlikli ýer şo. A erbet taraplary näme? Otrisatel taraby meselem maşgalaň bilen wagtyň az geçýä. Toýlarda tomguda bolýaň sen aýdymçy bagşy bolsaň seni hormat edip toýdan soň aýdym aýdyp ber diýip doglan güne çagyrýalar ýene edýäler. Ol hormat, hormat edip çagyrýalar ýöne Bu men minus tarap, otrisatilny tarap diýesim gelenok, ýöne hakykatdan alanda çagajyklaň bilen birazjyk wagtyň az geçýär. Ýöne häzir seni gowy görüp, seni söýüp diňläp ýörkäler, men-ä öz pikirim şu çagyrsalar, hormat edip men şotap baryp, aýdym aýdyp, şolara hezil bermäni gowy görýän men özüm şu zatlardan lezzet alýan. Inşallah çagalam bilenem. Häzir elli ýaşdan soň has köpräk bolaryn-a, çagalamam düşünýär ýöne çagalam. Sahnada nähili diňleýjileri halaňzok? Sahnadamy?
Aýdym aýdyp durkaň, aýdym diňlemän gepleşip oturýarlar-a, ine şunýalylary. Olar sebäbi aýdym-sazdan dalýok-da, aýdym-saz nir, olar nir. Onýaly adam bolup dur, ýöne aýdym diýilýän zady gowy görüp diňleýän adam şu aýdyma üns berip diňleýär. Diňleýji lezzet berýär bagşa, bagşa diňleýjä lezzet berýär. Diňleýjem bagşa lezzet berýär şo sebäbi diňleýänini bilýädä bagşy hasam ýürekden aýdasy gelýär bilýäňmi käbiri bar pylan aýdym aýtsana bagşym diýädä aýdyp başlaýaňam bolyn gapdalyndaky dosty bilen eý holgun bara ýadyňa düşýämaý diýip bir zadyň gürrüňini edip oturýarlar ine şunýallary halamok diýjek däl olaň öz pikiri her kimem diňläbiler diňlemänler ýöne Şun ýalylar bir hili göwnüňe ýaran okda düşýäň. Ana şun aýdym aýdasyň gelmän aýt. Mekan, gizlin güýjüň bolsa näme bolmagyny islärdiň? Gizlin güýjüm bolan bolsamy? Meselem, hawa bir mümkinçiligiň bolan bolsada, bir mümkinçilik. Oňarsam maňa kömek edýän, oňarylmesem sesimi çykarman oturýan hiç hili. Kömek edilmemok deý diýemok, ederin hem diýemok edilmeden. Ýöne ýaňky uçmagam aý erbet däl-eý, uçup çyk. Gelip görüp görmek he. Ýyldyzyňyz näme?
Men balyk. Siz goroskoplar ynanýaňyzmy?
Ýok la ýol ynanýarlar.
Nämäni görseň durup bileňzok. Instrument görsem meselem pianino görsem ýa keýbord görsem instrument görsem baryp şony çalasym gelýär. Jogaplasymyz gelýän sorag bamy? Ýagny pylan sorag bolsada jogaplaýsam diýýäňizmi? Aý ýoklaý mende. Ýöne siziň nemäňizi bu kanalyňyzy görýän ýekşenbe. Şou ýekşenbe şou üýtgeşik programma üýtgeşik şou kanal sizede üstünlik arzuw edýän gowy zatlar edýäňiz şu nemänem men sizden bir haýyş etsem bolýamy şu sizde gürleýän bara şoňam suratyny goýaýyň ýüzüni göräýeljek şony her kimem görese Gürleýär-ä. Düwün maýyl-ä zat diýip, ýöne şony hökman her kim göresi gelýär. Diýjek bolýan degişýän, Allajan işiňiz ugruna bolsun. Men hökman sizi inşalla kamera arkaly sýomkamyza çagyran, nesip bolsa ýakynda gaty üýtgeşik klip etjek. Şunam agzap geçesim gelýär. Biziň bagşylarymyz, aýdymçylarymyz tüweleme, sebäbi daşary ýurt aýdymlary, meselem, türk aýdymlary, arap aýdymy, azerbaýjan aýdym, ähli islendik ýurduň aýdymyny aýdyp ýörüs, aýdýasam. Biz başga dilde-de aýdym döredip bilýäs, döredýäs. Ine, oglanlar bar döredip beren. Menem bir üýtgeşik türk dilinde bir aýdym ýazdyk, üýtgeşjek. Sebäbi biziňem Ýurdumyzda her dilde aýdym düzüp bilýänimizi görkezmek biziň näme asuda Watanymyzda Arkadagly Serdarly ýurdumyzda Arkadagymyzy wasp edibem aýdym ýazýas, Watanymyzy wasp edip aýdym ýazýas. Her dilde aýdymam ýazyp göreli diýdik nesip bolsa şony ýazjak bir üýtgeşik aýdymam gelýä inşallah. Gyzykly söhbetdeşligiňiz üçin köp köp minnetdar. Sag bol size-de üstünlikler arzuw edýäs görüşeris sag bol inşallah habarlaşar sizem Birki üç gün gabatlaşyp bilmedik ýöne tötänden gabat geldik şu gün. Duýdansyz zat gowy bolýar diýädä. Janyňyz sag bolsun, işiňizde üstünlik arzuw edýän. Sag boluň. Bolýar.
Ýaýlymymyzyň bu gezekki sany hem şundan ybarat. Ýekşenbe günüňiz biziň bilen gyzykly geçendir diýip umyt etýäs. Indiki hepdäniň dynç gününe çenli görüşýänçäk hoş sag boluň.